Nyato ehlɔ̃ nane dzɔ le mafi adido me yi ke enye ehlɔ̃ nu ya enye nu yi ke edzɔ ɖe ƒometɔ ɖe yi ke megbana egɔme ɖe geno fia ba ba ba ale yi ke nu sia nu kɔ dzɔe ta kplɔ Ever Love TV ɖo ne nase enu yi katã enye nu dzɔ le mafi yi ke ku ɖe ehunɔ ɖewo ƒe ame wuwu ŋu kplɔm ɖo ne miayi enye story yi ke trend le Ghana fifi lae miyi ne miakpɔ se gɔme 4 December 2024 Aƒetɔ vi yewo ke kpɔm nèle fotoa dzi kple sista vi yewo katã. Ame wo katã ƒe ŋkɔ ɖe ge nu fia babababa ase gɔme. Eƒe enya yi nye be ɖevi ame yawoa, ŋutsu yawo kpɔm nèlea, ame yawoa, woƒe enya koe nye be wokɔ ame gbegbe ekɔ va xɔ seven thousand Ghana cedis. Míeyi ne míase eƒe me nyawo katã. Yi ke ame gbãtɔ yi ke kpɔm nèlea ye nye Augustina. Augustina yi hã le du ya me. Nenema kee ame yi ke ne kplɔ, ame yi ke kplɔ. Agustina ɖoa ye nye Noa gblɔ. Noa gblɔa enya me yi ke nye ehunɔ wo dometɔ ɖeka le afi ma yi ke ehunɔ ya enɔvia yi ke nye yi ke nye John gblɔ. John gblɔ ye nye ame yi ke ekplɔe ɖo. Ne nèkpɔ fotoa eɖee fia be woɖi wo nɔnɔewo ale gbegbe. Ame yi kplɔ John gblɔ ɖoa ye nye Courage Bedjo yi ke Courage ame sia ame nya be ketelɔla ye wònye. Gake nye ame yi ke ehun nɔ vodu nu mɔ enye nu yi ke edzɔna dzi ɖo yi ke xe ma megbea, ame yi ke kplɔ Courage gblɔ eɖoa ye nye Wisdom. Wisdom Xevedzo. Eyi yi ke Xevedzo ya, ame sia ame nya be ye hã enye ame yi ke wogblɔna be enye herbalist, herbalist ye wònɔ enye. Gake enye nu yi ke ekplɔna hunɔwo ɖo yina ɖe hunɔwo ƒe wɔnawo ƒe teƒe yi ke enu mawo nye nu yi ke edzɔ dzi nɛ le wɔnawo me. Yi ke eya ke kplɔ Wisdom gblɔ ɖoa ye nye Yohane gblɔ. yi ke ne nèkpɔa, gblɔ, gblɔ ƒomeawo katã, wotso ƒome ɖeka me yi ke wo fofoa ye nye gblɔ yi ke nye hunɔ tsitsi aɖe le dua me yi ke megava li o koa, magblɔ be Noa, gblɔ, ye nye ame yi ke dze agbagba va xɔ hunɔ ya ƒe teƒe elabe wo fofo ƒe nuwoe nye ta ɖeviwo va xɔ wɔna ya be yewoawɔ ne yewoa anɔ wɔwɔm ko magblɔ be enye family ƒe nu yi ke wo wɔwɔm yi ke wo ɖuɖum yi ke magblɔ be Noa, gblɔ, gblɔ, John, gblɔ kpakple Yohane, gblɔa wova zu ƒome ɖeka yi ke gblɔ kɔƒe ye wole le edu ma me yi ke enye wɔna yi ke le du me yi ke ame yawo ƒlɔm le afia. Woawoe nye ame yawo ke kɔ amegbetɔ yi ke va xɔ seven thousand Ghana cedis, seven thousand Ghana cedis yi wokɔ va xɔ yi ke wokɔ wɔ enu yi ke magblɔ be enye nu yi ke trend le Volta region. Ta míage ɖe eme míase nu yiwo katã eku ɖe ame ya ƒe bubu ŋu kpakple ale yi ke nua katã kɔ va dzɔe. Dze agba na subscribe to the channel and be part of this great family. Foto ya kpɔm nèlea enye Nelson Ayana. Nelson Ayana, enya ame yi ke tso eho. E, Nelson ya eho le gake wònye dɔta. Etso afi ma eva do ɖe Mafi avakpɔ dome. Avakpɔ dome ye wòva le eyi ke wova ɖo Mafi avakpɔ domea, e, wò ŋutɔ nya ŋutsu ƒe nyawoe. Eva do go Augustina. And Augustina ƒe nue nye nu yi ke lé dzi nɛ ale gbegbe. Ko wo kpli wonɔ anyi, wonɔ dze ɖom ɣeshiaɣi yi ke afi ma enye lɔlɔ̃ va ge ɖe wo dome. Gake Augustina boyfriend le esi le dua me hafi Nelson va dua me. yi ke Augustina megblɔe ne Nelson o gake e Nelson a menya o ta Augustina ƒe boyfriend yi ke wo kple le dua me yi ke nye Mafi avekpɔdome hafi Nelson va ye nye Wisdom and Wisdom enye ame yi ke ekpɔ se nu sia nu be ao Augustina e Nelson kplɔm ɖo eye wòna warning Augustina be ao nedzudzɔ ŋutsuvi ya kpɔkplɔ ɖo gake Wonye ŋutsuvia hã wogblɔe nɛ gake mese ŋu o ka still a eƒe nu yike eyi nɔ yiyim ɖe lãme nɛ koa edze agba ekplɔna ganɔ edze ɖoɖoa dzi kplɔm ɖo yike wo kple Augustina woganɔ edze ya ɖom. Wonye ŋɔnia katã wona Augustina eye nenema ke wona Nelson hã ta. Wonye enye nya yike li gblɔ be the beauty lies in the eyes of the beholder ta Nelson medze agba me ekɔ nuya ke wɔwɔ naneke o. Egɔe egale edzi gadze ɖom kple Augustina and enu yi va dzɔ le emegbea, eɖo to ɖe mía si. Le xeyamea per reliable source a, Nelson yenya ame yi ke wokple nyɔnu aɖewo le xɔ to nu wònye me e esewo meɖee fia be ewɔ nu eƒe ŋkɔ ŋu eyi ke va ɖi le ƒomeawo gbɔ o ta e ɖeko le egbɔ ta mí tso ko be esrɔ̃ koe mewɔ ɖe wòle aƒeme. Wò ŋutɔ nya be kɔƒe kɔƒe womea, Ne wɔm wokple ame aɖe mi li, mi dzi vi ɖeka aɖe koa, efia be wokpli ɖo mi li ma, wokpli mi ɖe mia nɔ nɔewo koa? Nenema ye nye nu yi ke edzɔdzɔm ɖe Nelson kple esrɔ̃a dome le aƒe me. So se nu yi ke tututu Nelson wɔ ɖa hɛ. Se nu yi Nelson wɔ ɖa. So in this case, Nelson Ayana enye ame yi ke hafi wòayi ɖe eƒe Augustina gbɔa, meklã le aƒe me alo meklã esrɔ̃ le aƒe me be yeyina ɖe Augustina gbɔ o. Elabe medzi be ye srɔ̃ nanya be yeyina ɖe Augustina gbɔ o. Ta nu yi ke dzɔ enye be ebɔ ena eƒe evelia yi ke nye Nelson ƒe evelia, ena wònya nu sia nu. Eyi ke wòna wònya nu sia nua, egblɔe nɛ be, Ao, Charlie, I dey go see Augustina, but no one make my wife know say I dey go see Augustina. So enye secret le ya kple eƒe evelia dome. Eyi ke wòli hã lée ɖe asi. Gake hafi Augustina na invite Nelson la, Wisdom kple Courage woɖo dze ku ɖe ale yi ke Noa yi ke nye hunɔa, amegbetɔ dzi ne wòakɔ wɔ nanee ta. Ne wokɔ ame ma kɔ vɛ na yewoa, yewo seven thousand kɔ ge na wo. Ta numa ta eyi ke Wisdom se nu maa, Wisdom kɔ dzea va ɖo na Augustina. Ye Augustina hã va yɔ Nelson be neva ye gbɔ ne yewoawɔ nane yi ke. Wòawɔ. Eyi ke Nelson hã eƒe vivisese alime nesẽe ta, Nelson, ènya ame yi ke edzra ɖo, eklã le aƒe me be yina ɖe bungalow. Eklẽ srɔ̃a le aƒe me be yina ɖe bungalow ne yeava. Yi ke wògblẽ eƒe fon ɖe aƒe me. Eƒe fonea wògblẽ ɖe aƒe me. Emɔ katã ewɔe kple susu be ne woyia, womete ŋu keke ge ɖe eŋu o. Ne wova yɔ Yi ke wòava yɔ be eƒe e wòava nya be afi ke wòyi ta meyi na wògblẽ eƒe fon ɖa. So let's go to the story. Ale yi ke tututu wova wɔ hafi eva lé ame yawo. So hemamea, Augustina invite Nelson be neva. Eyi ke Nels Nelson vaa, Le si ƒe emɔ dzi wòle edzo yina ɖe Agɛstina gbɔ. Afi mae Courage kpakple Wisdom wova tso. Nelson le mɔ dzi, ewui eye woŋe kɔ nɛ. Le kɔ ŋua mea, wò ŋutɔ nya be hafi nànya woakɔ wò akɔ wɔ nanewo nenema ame yi ke tsi ŋu me ye wozãna kɔ wɔna vodu nu mawo alo wokɔ wɔna nu mawoe ta. Wodze agba eŋe kɔ nɛ le mɔ dzi. Nenema kee le xemamea wogayɔna ɖe be woade ga nu nɛ. Tawɔnɔ dzi ne nàkplɔm ɖo ne nàse story-a katã enu yi ke tutu dzɔ. le Mafi aɖiɖome ƒe eteƒe yiwo ke enu ya dzɔ le. Eyi ke wodze agbagba ewu Nelson Ayona le mɔ dzi eyi ke woŋe ekɔ nɛa, wodze agbagba Courage kpakple Wisdom woyɔ Noah gblɔ yi ke nye hunɔa woyɔe yi ke Noah gbɔna ye hã kplɔ enɔvia yi ke nye Lotto Forecaster eɖe ŋuti wokɔ wokɔ vɛ yi ke wova va kɔ ame bɔ kuku ya ekɔ dzoe. So xeya ma tso fourth December 2024 a, wònye Nelson mekɔ fon ɖe asi hafi yi ɖe Augustina gbɔ hafi eva bu wo ta. Ẽ, edada, enɔ edada yi ke nye, Nelson dada yi ke le ŋua, enɔ yɔyɔm be, O, yeaƒo nu na ye vi, yi ke fi ke ye ne, ne ye vi ayi hã, yi ke esrɔ̃a le aƒe ma, enɔ nu ƒom na edada yi ke ku ɖe eŋua. Enu yi dzi wɔm mete ne wɔ agblɔ afi ke tututu wòsrɔ̃ esrɔ̃a eyi o yi ke hemɔ me meva o meva o meva o meva o ŋua dada va ko nyae kɔ yi ɖe police station afia ye police wova eku nu me ŋu kekekekeke ye wòva ege ɖe enuya dzi. Enu yi ke va dzɔe nye be wònye Nelson ƒe evelia ya he enua va dzɔ be wova invite Nelson ƒe evelia yi ke Nelson ƒe evelia eva ɖe eme ne police wo be ao Hafi yeƒe evelia nadzɔa, eɖe eme na ye be amee gbɔ yeyina, yi ke nye Augustine gbɔ yeyina. Augustinea, ye gbɔ wòyina, eye wònye be eɖe eme nɛ be fie yeyina, yemedi be ye srɔ̃ nanye o kple etɔ̃. Enye nu yi ke le wo ame evea dome yi ke wòdzo yina ɖe Augustine gbɔa, ena eƒe evelia nya yi ke wòyi. Eyi ko wòdzo yina afi ma hã, enu yi ke nye nua be ekɔ moto afi kɔ yi ɖe ɛɛ DC Bangalo. DC Bangaloa me afima mɔ dzi ma fima yo wova ewu Nelson le yi ke nye Nelson Ayona yi ke tso eho yi ke va edɔ wɔm le Mafi yi ke afima yo wodɔ wɔm le afi wohe kpɔ Agestina. Gbã wova bia Agestina be enye nane ku ɖe Nelson ƒe bubu ŋu a wo be oo elabe wo be Nelson va gbɔ wo be ao Nelson va ye gbɔ gbe ma gbe eva tsi eva zã me koa some few minutes ɖe ye ko va wɔ kɔ ye ko ga dzo. Polisɔwo dzo ŋu kekeke le dzi ŋɔ ma de megbe afi wo ga gbɔ ga va fu ge ɖe case ya me ye wo va kpɔ be ao enu ya dze be yewoa ku me vevie ŋutɔ ye wo va yi eva ku ɖe wɔna ya ŋu. Ega gbɔ trɔ va le Augustine. Augustine wo lea afima fi Augustine va enya sia nya me kɔm le ye Augustine va yɔ eƒe boyfriend yi ke nye Wisdom. Afi ma Wisdom hã va yɔ Courage be yewo kple Yona yi ke nye Noa yewo ɖo dze ku ɖe ame kuku aɖe, ame aɖe, ame ƒe ŋu ne yewoaxɔ seven thousand. Afi ma yewo va dze wo katã dzi yɔyɔ ye wolé ame yewo katã ekɔ da ɖe kpovitɔ gbɔ. Wònye le kɔnuɔ mea, wònye woble nu ne Nelson hafi ekɔ de wɔ shrine woƒe wɔƒe wɔƒe nuwoa, afi ma Nelson. eye wonyo wova ŋu Nelsona. Nelson va eŋu va ŋu yi ke wòva fu ɖem ne Noa. Afi mae Noa hã ƒe enyawo katã me va edze go dzem le yi ke Nelson va yi gblɔ ne polisiwo be ao, afi yiwo katã yewoɖi amewo ɖoa alo afi yiwo yewoɖi ame kukuwo ɖo yi ke yewo ame yiwo yewowu kɔ wɔ ŋunɔnuwoa, yewoadze agbagba afia wo afi yi ke wo katã wole. So afia ye Noa va dze agbagba. teƒewo katã fiamee. Ta ye nye ya kpɔm nèle. Afia woɖi ame vovovowo ɖo eye na be wova voduwo gbam, voduxɔwo gbam yi ke efia be menye zi gbãtɔ alo menye Nelson ye nye ame gbãtɔ yi ke wokɔ kɔ wɔ enu o yi ke wokɔ ame yawo kɔ, eŋunɔ yawo kɔ, ame kukuwo kɔ nuwo wɔm yi ke woɖi ame vovovowo ɖe teƒe vovovo. Afima ye nye nuya ta ye nye nuyawo kpɔm mi le. Mi yi ne mia kpɔ story wo katã ɖa.